Sagaing ramṭhen Kali khuapi ah aa dormi na CDM cheukhat le pastor cheukhat cu nizan ni niruk cingthuk in Falam khuapi ah an kir cang hna kong Falam penghrambun thawngzamhnak nih an langhtermi in theih a si. Kali khuapi in Falam khuapi ah a kirmi na CDM pawl hi minung zakhat leng an si. Cun Falam khuapi i pastor a rak ṭuanmi cheukhat zong nih an zulh hna.

Mah-CDM vialte Falam khuapi ah kir dih ṭhan ding in April kul sarih ah khan SSPC ralkap nih nawl an pek hna hnu ah Mah-CDM zakhat leng le Pathian rianṭuanmi cheukhat cu motor le motorcycle pawl in nizaan neiniruk zing thawk in an kir hna hi a si tiah kan theih. Falam Remdaihnak Committee, FRC, zong nih Falam khuapi le Falam peng ṭhanchonak caah rianṭuan dingin a tlungmi pawl cu zei bantuk hriamtlai phu hmanh nih hmanhmawhnak rak pe hna hlah u. CDM le non-CDM karlak zongah i theihthiam lonak a um nakhnga lo kan in nawl hna, tiah May nili ah an rak thanh ve. Tedim peng Kennedy Tlang sakhan SSPC ralkap nih a voi linak an lak ṭhan. Chinram Tedim peng chung i a ummi Kennedy Tlang sakhan cu SSPC ralkap nih a voi linak an lak khawh ṭhan kong theih a si. Sagaing ramṭhen Kale khuapi le Chinram Tedim khuapi kar ah a um i Ral kong he pehtlai in a biapi ngaimi Kennedy tlang sakhan cu Meninga zanlei sang ah khan SSPC ralkap nih an lak khawh ṭhan tiah theih a si. Kennedy tlang sakhan hi pe thong riat leng a sang i ral kong he pehtlai in a biapit ngainak sakhan pakhat zong a si. A liamcia thonghnih kul le thum kum November kul le khat ah khan Chin Brotherhood chung tal PDF Zoland nih SSPC ralkap kut in a voikhatnak an rak lak khawh. Cu hnu ah SSPC ralkap nih an rak lak khawh ṭhan i a liamcia thonghnih kul le li kum John Nicole nihnih ah khan Chinram cozah chung tal PDA tidim nih voihnihnak rak lak khawh ṭhan. Cun Chin Brotherhood chung tal PDF Zoland nih an hngah i SSP ralkap nih an lak khawh ṭhan hnu a luancia thonghnih kul le ruk kum January nili ah khan Chin Brotherhood chung tal PDF Zoland le Chinram cozah chung tal CDF CDM CEN ṭangṭi phu nih

Falam peng Kahdohpah in a tlunmi Chinram cozah chuntal CDF a tukmi ralkap pawl sunglawi ngai in an don hna. Chinram Falam peng Hlisawih chung kahdohnak in a tlungmi Chinland Council chungtel Chinland Defence Force Matupi ralkap hna cu Manili ah khan an headquarter ah tualchungmi le ṭuanvo ngeitu upa hna nih sunglawi ngai in an don hna kong theih a si.

Chinram cozah chungtel CDF Matupi ralkap cheukhat sung an i tel ve. Kaphnih kar kahdohnak caan chungah CDF Matupi in pasalṭha pathum nih ram le miphun sa ah an nunnak an pek i hliamhma tuarmi zong an um ve tiah theih a si. CDF lautu nih kumngan tlinnak camtuak tlamtling tein an tuah khawh. Chinram lautu hmaram chungah hrambunh in Aa dohthlennak ah biatak tein a cawlcang cuahmah mi Thianlang Council chungtang CDF lautu cu Nilini ah khan kum nga an hling i kum nga an hlennak camtuak sung CDF lautu Khemkul Akhat ah tlamtling tein an tuah khawh kong Chin and Different Force lautu nih Meninga zan ah an thanh. CDF lautu kan dirh kum nga tlingnak program ah hmun ramkip in ṭuanvo ngeitu hna, ram le miphun sa nunnak pemi ralkap chungkhar hna, CDF lautu ṭuanvo ngeitu hna, khuabawi pawl le mino phu pawl an i tel kho. Cu program ahcun nunnak a liammi ralkap hna upat peknak, zungeipar peknak le zohchuntlak ralkap pawl laksawng peknak zong kan tuah i Program dangdang zong kan tuah chih, tiah Chin and Defence Force lautu nih an langhter. Tukum chung lawngah SSPC ralkap kut in tualchungmi nu za le sawm sarih leng nunnak a liam. Hramhram in nawlngeihnak a latu SSPC ralkap ruangah tukum thonghnih kul le rukum chung lawngah hin sualnak ngei lo tualchungmi Nuzale sung sarih leng an nunnak a liam kong ramkhel thongtlami hna bawmchantu phu APP nih nizan May ni ruk ah an thanh. Kong hnih kul le ruk kum January nikhat in May ni nga tiang thla chung lawng ah Chin ramtal in Myanmar ramhun kip ah SSPC ralkap le an kuttang hriamtlai pawl ruang ah sualnak ngei lo tualchung mi nuzale sung sarih pali an nunnak a liam. Atu i kan langhtermi cazin hi an min he kan fehter khawhmi hna an si i atu nak in nunnak liammi cazin a tam deuh khomi song a si. Nunnak liammi nuza le sawmsarih pali lakah hin thleiriat tang ngakchia sawmthum-ruk song an i tel tiah APP nih an langhter. Tukum chung i SSPC ralkap le an kuttang hriamtlai pawl kut in Nunnak liammi an tam biknak hmun cu Sagaing ramṭhen ah a si i minung sawmli hnih an si. A pahnihnak cu Pagu ramṭhen ah a si i minung sawmli an si. Nunnak liammi nu zale sawm sarih pali chungah minung zale kul le hnih hi saspisi ralkap cunglei kahdohnak ruangah nunnak liammi an si tiah ramkhel thongtlami hna bawmchantu phu Hi pipi nih an thanh ni ah an langhter chih. KNLA sinah Battalion Commander tal in KTLA ralkap sawmthum sang hi an i fonh. Karen National Liberation Army KNLA Brigade Force sinah Battalion Commander pakhat tal in Kotpule Army KTLA ralkap sawmthum sang hi an i fonh kong

Deputy company commander pahnih le platoon commander pathum zong an i tel tiah theih a si. Ka sinah a rak i fonhmi KTLA ralkap sungthum sarih hi an battalion commander nih a van fonhpimi an si hna. An dihlak in lunglawm tein kan don hna i pehzulh in kan zohkhenh ko hna, tiah KNU Mithrawe Pengkom Secretary Padusoena nih cun a chim, Ralbawi Kulapu nih a hruaimi hna, Kawtule Army KTLA nih Karen National Liberation Army, KNLA ralkap pawl cu a thlithup in an kah lengmang hna ruangah KNLA ralkap nunnak liammi le hliamhma tuarmi an tlawm ti lo. Cucaah KTLA cu SSPC ralkap a ṭangṭimi phu an si tiah KNU-KNLA nih phungning tein an rak thanh bal. KNLA brigade pali ralkap pawl a thli thup in a kap lengmangtu hna, KTLA ralkap hruaitu ralbawi Kola Phaw hi SSPC ralkap sinah voihnih tiang a rak i ap balmi a si. Cu hnu ah SSPC ralkap nih hramhram in nawlngeihnak an lak hnu ah khan a rak lang ṭhan i KNLA bulkeih pali ralkap pawl cu a thli thup in an kah lengmang hna hi a si tiah Karen thawngzamhnak nih an langhtermi in theih si. Liamkong Wildlife Information Network nih an thanh. Nizaan May ni ruk zinglei suimilam hleihnih hrawngah khan Olat peng nichuahchaklei hmun i a ummi Sakhan ta khuapawng ah ralkap sakhan in a kaimi SSPC ralkap raltuknak vanlawng pathum nih voithum tiang bomb a thlak ruangah khualchungmi pathum an nunnak a liam i minung pakhat nih hliamhma tuar tiah theih a si. Sakanta khua pawng SSPC ralkap bomb thlakmi ruangah khualchungmi pathum hmakhat te ah an nunnak a liam i minung pakhat nih hliamhma tuar cun umnak inn pahnih zong a hrawk tiah Wallet information ah network in ṭuanvo ngeitu pakhat nih a chim. Thailand ah phungning loin a lutmi Myanmar rammi hleikua tlaih an tong. Thailand Myanmar ramri ṭak pengkomh Mesauk peng chungah phungning loin a lutmi Myanmar rammi hleikua cu Thailand aw ngeitu pawl nih an tlaih hna kong theih a si. Nizan May ni ruk zingah Mesauk pengkomh Taphusa hmaram chungah Thailand nawlngeitu pawl nih chiakhlatnak an tuah i Thailand ram chungah phung ning loin a lutmi Myanmar rammi hleikua cu atu bantukin an tlaih hna hi a si tiah Thailand thawngzamhnak nih an thanh. Tlaih a tongmi Myanmar rammi hleikua chungah hin nu hleithum an i tel i an dihlak in datdatnak pek hna dingah

Tlak pengkom Immigration Zung nih an chim ve. Lunglali Post thazaang a kan pe i kan thawng chim a ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm tuk hringhran. Thaizing lei ah thawngpang thar he kan i tong ṭhan hna lai.